A salamio, mae'r babi'n crio, a'r chips yn ffrio, o solomi. Fel chi'n gweld, dwi'n hanner Eidaleg, ie, yeah, mae'n gallu chi ddweud, ie. Yeah. A na pam, nath um, hyfforddwr tîm yr Eidal, yn rwy'n gwybod beth yw e? Ti'n Luigi, ti'n Super Mario, Mario! Ffonio fyny, gweud, math, math, please, neu di ddod draw, helpu tîm yr Eidal i guro tîm Cymru ddoe. Wel, si na, Ddim achos gwladgarwch, ond achos o'n i'n rhy brysur yn chwilio am y clipiau gorau ar y we ar gyfer nid jyst chi, ond fy ngwestai arbennig, Llinos Lee! Llinos Lee yn gyflwyno wraig, wel, heb dy ail, heb ei ail, heb ei ail, heb ei ail. Yym, ond ma' dy wreiddiau sioe fusnesol yn dechrau yn y theatr.

Dy ffefryn? Wizard of Oz? Fi'n gwybod ti'n hoffi Wizard of Oz. Wel, Wicked yw'r ffefryn ar hyn o bryd. Ond achos, achos maen nhw yn chwilio am Dorothy newydd yn dydyn, fydda ti'n trio? Ie, fi ddim yn hapus yn mynd. Na? Wel, achos, wel, yn ôl y sôn, mae Andrew, Sir Andrew Lloyd Webber eisiau fel Dorothy i fod fel Avril Lavigne, fel Rocky. Na, na, na, na, na, na.
Na, na, na, there's no place like home. Na, Judy Garland, timod, hyd yn oed yn newid e. Nawr, yn bwysig iawn gyda unrhyw fath o ddrama, mae, mae wneud entrance. da mm -hmm. yn bwysig iawn um, mm -hmm. a yn gwneud impact mawr. Fel yeah. mae clip yma yn dangos i ni, cadwch llygad ar y boi yma. Mae'n parat, paratoi y gynulleidfa ar gyfer y performed i ddod, yn dydy. Mae'n ffantastig. Yn y gystal ag actio pryd o ti'n gwneud lot fawr o'n gymnasteg.

Mae gymnasteg, mae'n bwysig iawn mewn gymnasteg, mae angen cryfder a thalent a bod yn gosgeiddig, fel mae'r clip yma yn dangos i ni. Dechrau y boi cynta, dechrau hwnna, ffantastig, ie? Ond y boi yma, hwn dyn ni'n, drychwch ar hwn, ffantastig. O ie.
O!
Oedd e fel bod e wedi newid i meddwl reit ar reithedol a, o na! O na! Peth mwy peryglus ti 'rioed 'di neud? Yym, o, wing walking ar un a pump, sef sefyll ar aden awyren. A sut brofiad odd hwnna?
Yym, wel t'mo' be', fi ddim rili'n cofio achos nes i dreulio'r diwrnod jyst yn mynd aah! Aah! Aah!
So rywun arall nath neud o, yn dy ben di, fel yn teimlo fel petai rywun arall... Ie, pan fi'n gwylio fe nôl nawr, ma'n teimlo'n swreal fel mai nid fi sydd fynna. A odd y wisg, wel.

Dyna fel fi'n credu fy mhen ôl i hefyd! O, rhy bell.
Yym, ma' gen i amser am un clip ola. Golff, ma' Ryder Cup yn dod i fewn yym ti'n eych mlan? Ydw, yn fawr iawn. Ie, ti'n hoff iawn o golff yndw?
Ie. Ma'r byd, ma' pawb yn y byd yn hoff iawn o golff, o o olffio, fel ma'n cael ei alw. Yym, a fedrwch chi chwarae golff yn bob man, fedrwch chi chwarae yn y ddinas, yy... Ie. ...ond hefyd fedrwch chi we- wel, ddangos y clip yma i chi, reit, a reit, dewch a gwna i, j- jyst posio fo eiliad, jyst i wneud yn siŵr, dyma ni. Reit, dyna'r bêl fan'na, ie, chi'n gweld, ma'n olygfa eitha neis. Dewch a weld be sy'n digwydd.